Ahwɛfo, Mema wɔn akɔ aba ba dwumadi a wɔfrɛ no Adwuma na Abrabɔ wɔ Details TV. Adwuma na Abrabɔ yɛ dwumadi a yɛtu yɛda asi hɔ na yɛhwɛ adwuma a nkurɔfo wɔyɛ ne anum abrabɔ a wɔbɔ. Eyi na ɛnnɛ yɛne yɛn papa bi a waben wɔ sinitwam na ɔsan nso te ɔte sinitwa ase. Yɛne no ba abɔtwetwe nkɔmmɔ wɔ Details TV. Na ɛnnɛ yɛtena ase wɔ Drive-In Spot Ɔwɔ kwabenya, ibisa afrɔbo panyin no, ibisa drive-in spot a, ɔbɛkyerɛ wo. Na wɔtɔn both local and continental dishes, fufuo wom, banku wom, fried rice wom, al Italia pizza wom, biribiara bi wom. Nti metwa mo ho soma na maba. Na ame a mede dwumadie mede rebrɛ wo yi, mede no ara sista araba baako pɛ na me da biara meka no, ɛtumi de no bi wɔ baabi a, ɔyɛ made in China. Dɛm ara nso na ɛfrɛ me araba Mendoza, mama chalk wɔ one side, na mama wo high five Jojo god mother mɛgye do mereba sisiaa. Moma wɔn akɔ aba ba dwumadie a wɔfrɛ no adwuma na abrabɔ. Meda hɔn ase so dɛ itum tsena wo nan do na erohwɛ edwuma na abrabɔ. Na nna ma mekɛɛ dɛ menye hɛn papa a ɔtse sinitwa ase na onyim sinitwa mu yie no, yɛnye no baa bɔtwetwe nkɔmbɔ no. Ɔnoara nye Egya Manu. Ndɛ yɛatse Egya Manu, Egya Manu, Egya Manu. Ndɛ yebohu Egya Manu n'edwuma na n'abrabɔ. Agya. Maame. Agya mene na agya mene. Wonni problem. Ndɛ deɛ, makyew. Matetɛ wo abrɛ. Saa. Sɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ da yɛ so yɛn ne pitiri. Ɛno ano no. Mma wakɔ ababa dwumadie do. Yoo, Alaba me nso megye wo so anya abɛ. Agya menu. Wate, agya menu, agya menu, agya menu, agya menu, Ghanafoɔ ataa nko. Obi a anim agya menu. Wɔn ne agya menu. Yo, Aunty Araba, mpanimfoɔ sɛ ano da hɔ a ɛkeka nsɛm. Na mode biribi asi pono so yi deɛ, yɛmfa biribi ngu yafunu pa mu na nea ɛwɔ mu no, yɛmfa mmra. Oburoni no sɛ chest. Chest. hmm. Yo. Ɛgya me mu. Maame, meda wo ase sɛ wama me saa kwanya yi. Sɛ wopɛgya m'anu na woatie n'anum asɛm. Yɛka Gyɛɛmanu a, Agyɛmanu a. Agyɛmanu yɛ sinitwani a wɔte sinitwa ase, wɔwura sinitwa mu soso. Na yɛka gya a, wɔda mu foa. Ebia na obi wɔ saa din no bi ka ne ho deɛ a, apart from Kwaku Manu, ne obiara a wɔde Agyɛmanu. Ebia sini no mu ɛna yɛbɛfrɛ obi sɛ woyɛ Agyɛmanu, but yɛka Agyɛmanu paa deɛ a, no size.

Ok eh yɛkɔ mu paa deɛ a, yɛ maame baako yɛfrɛ no Auntie Adwoa na ɔne efiewura Katawrɛ na ɛyɛ adwuma. Maame no na ɛtetee me ɛwɔ concert mu. Na yɛ wura sini mu paa deɛ a, akyerɛ buruwa na ɛdi me wura sini twam. Oh, ok. Mm. Na akyerɛ buruwa no, ɛsi dɛn na ehu no na ɔno wura sini twam? Akyerɛ buruwa yɛ obi a wɔyɛ concert ni, wɔyɛ mfantini, nso yɛ kwawuni. na akyerɛburuwa grupu a ne wɔwɔ mu no, ne yɛfrɛ no Abibiman, ɛna me nso me grupu a yɛwɔ mu no, ne yɛfrɛ yɛn Adikanfo. Na sɛ Abibimanfoɔ ɛrekɔ trɛk na wɔn ashɔto nnipa a, me ne yɛde me ka ho. Nti me ne akyerɛburuwa nantee sɛ onua paa, yɛn nyinaa da kɛtɛ baako so. Apart from adware a me ne me nua no anware, yɛda kɛtɛ baako so. Ka wo sɔre. dɛm no nkɔdware. Ɛda kɛtɛ ba. Na ɛkyerɛ beruwa aboa me wɔ sini ɛɛ akwan nyinaa mu. Akyerɛ sɛ mɛgye din anaa mɛkɔ baabi a ɛnam akyerɛ so na ma metwa asi. Bisɛ ɔno wɔ concert mu ɔnyaa chance ɛkɔ damfo bi yɛ. Ɔnyaa chance ɛkɔ pie Kumasi. Nti ɔno ara na ɛde asɛntafoɔ no bebree ɛkɔduru Kumasi a ɛnɛ yɛayɛ sinitwafoɔ no. Na gya mmienu ansa na akyerɛ berewa no rebɛwura asɛnnitwa no mu no, na yɛ wankasa wowɔ anisoadehu dɛ like ɛbɛyɛ sɛnnitwani. Ɛno deɛ na nni m'adwene mu koraa ɛsɛ mɛyɛ sɛnnitwani but meyɛ obi a mɛtɔn adeɛ ɛwɔ ɛɛ ɔde sɛn UTC na abayefoɔ bɛfa me nneɛma sɛdeɛ medi kan kaeɛ no nti ɛno mu ara na mede kɔdwene ne concert a kyerɛ sɛ yɛkɔ theatre, yɛtu srɛk ne ade ade. Na me ne akyerɛ yi ara nso so na ɛkɔ ɛba. Ɔno nyaa chance wɔ damfo bi yɛ no. Ɔde me kɔɔ damfo bi yɛ na mekɔnyaa chance wɔ hɔ. Ɛna akyerɛ bi ara ɔno ara nso koro yɛ kɔnyaa chance wɔ Kumase. Ɛna ne nso chance bi yɛ a kyerɛ sɛ ɔde yɛn kɔdu Kumase a ɛnnɛ me nso mabɛgye din a yɛfrɛ no agyama anu. Okay. Na agyama anu, um, yɛka sini twa menim dɛ woatwa sini bebree. Sini bɛn na ɛma woyɛ agyama anu? Yɛka sini twa a agyama anu de bɛyɛ star ɛma the whole Ghana anaasɛ foreign country no baabi a obi ahu agya no ɛyɛ agyabɔfoɔ. Agyabɔfoɔ mm-hmm. mekɔtoo sɛ mo amanfoɔ kae a mekɔtoo abayifoɔ tuo na me ne kwadwo nkansa akyerɛ mmuruwa eh, Christine Awuni. Christine Awuni. Yɛfrɛ no Apotengɛ. Ah, okay. Christine yɛ bayifoɔ. Akyerɛ mmuruwa yɛ bayifoɔ. Ɛna m'adamfo paa ne nkansa. Na mekɔto abayifoɔ tuo. Me ne me yere tena meyɛ sɛ mekɔpɛ hanam, mekɔpɛ nam aba. Mekɔɛ na abayifoɔ yerɛ. Na mesɛ ne mɛfa ya mpaa, mɛfa ya gyima gum. Nti abayifoɔ hena no, na mɛto ne tuo. ɛna wɔn nso wɔn kɔn mu ahunu sɛ me na medi saa dwuma no wɔn na wɔn de yadeɛ bɛbɔɔ me ti kansa de me kyi ya kɔ ɔbosom so ma ɔbosom kura pae nkansa ni so wɔn nso wɔn afa ne ho ankyɛn eti sini a ɛde me pie paa deɛ mɛka a ɛyɛ ɛgya bɔfoɔ na ɛde me pie. nti wɔn na ɛm wo you always enjoy acting with like obi a ɛne ne actor wɔn ani gye. Dɛ ehu no wɔ sini twa no mu a, ɛyɛ okay. Me ne Nkansah, Kwadwo Nkansah, me ne no ayɛ performance a ɛdɔɔso. Ɔfa Akorɔ, me ne no apɛfɔɔmo. Akyerɛburuwa, me ne no apɛfɔɔmo. Kyerɛ sɛ, yɛka stars no deɛ a, menni baako mfiri mu. Obiara nni hɔ a me ne no nhyiaeɛ. Emily Aburobue no ho, Vivian Jill ne ɛɛɛ wɔde sɛn? eh, nana ama no me na wɔn nyinaa twi kyɛ eh, ɔde sɛn bishop kyɛ sɛ stars na akɛse akɛse ɛndeɛ ɛgya mi anum megye me ho di sɛ me ne obiara yɛ adwuma kɔsi ɛnyɛ ne ntwa soso. ɛna meka sɛ nti wan na wopɛ no asɛm a wo ne ne ɔfa akorɔ ɔfa akorɔ oh, ok nti ɛgya mi anum industry no ɛhwɛ a ɔrekɔ n'anim anaa dɛ ɔretwɛ san. oh. Sɛdeɛ kan no ne yɛka sini twa sɛ yɛtwa sini ma no pie yɛtɔn kasɛt nom ne adeade no a, ɛnni hɔ bio. Nneɛma ate aba fam. Na deɛ mesusu bebree no yɛ pen drive ne saa decoders no a abobabobba no. Ɛfiri sɛ obiara tim to kyɛnwera ha a wɔnya sɛ yɛyi fim wɔ ha. Ɛna nea abɛtwa yɛawoɔ paa abɛku yɛn adwuma no yɛ kunkumba yaw no ɔsɛ kunkumba dea no indianfoɔ no no ɛna yɛn mpanimfoɔ no a ɛdi anim no wɔ ha no ɔma ahoa yɛn fi saa adeɛ no ɛhyɛ ase getting to four years yɛyi sini na four years na ntumi sɛ obi adwuma but woyɛ wo die yie a ɛyɛ yie so ma na ɛno ne adeɛ a obi china obi kurom kasa yɛasan de kɔ twi yɛn nso a yɛyɛ twi no wɔsɛ mo mpɛ Obi kasa na wɔagye atom na ama yɛn adwuma no asɛe. Ɛna memblame wɔn nso so. Sɛ wotwa series no na wode kɔ eh, TV station biara a, ne yɛakyerɛ wo sɛ kɔpɛ sponsors fa bra. Me mewɔ sponsor nka me me ɛmfa cassette ne ma wo wo adwuma no sɛ sei. Enti wo na wobɛgye na wobɛhwɛ wobɛkɔ mu oh sini na ɛyɛ fine na mmom no yɛyɛ ne sɛn a yɛ percentage sɛn na ɛwɔ mu mu deɛ sɛn na ɛwɔ mu mɛtumi a mɛgye me cassette de akɔ mentumi a mɛmana kaa sɛ monwɛ na momfa mmoa m but wode cassette ne kɔ a wahwɛ ɛyɛ fine na waka kyerɛ sɛ kɔpɛ sponsors bra anaa yɛbɛyi ama wokɔsi sɛ sponsors no Obi amma a, mo nso na mo ne scholars no yɛ adwuma. Mo ne adwumayɛfoɔ sɛ yɛn nua yi a ɔreboa yɛn yi a ɔresɔ yɛn aso yi. Mo nam na mo bɛto no a. Eti sɛ mo twerɛ composer o sɛ mo ande kɔ o. Composer. Composer. Proposer. Ɛdɛn? Proposer. Mpakyɛ ɛnyɛ ne mu na ɔkɔɔ sukuu. Eti mo twerɛ de kɔ na mo kyerɛ sɛ ɛɛ saa deɛ wei mhm. ɛyɛ fine nti mo bɛsɔ yɛn asena ɛboa yɛn a. Wɔn bɛba, but wo yɛ kɔ yɛ se kɔ pɛ bra, me me kɔ fa no wɛn, ɛna ama yɛ adwuma no ate aba fam kura kyerɛ sɛ sesei wo nam kura yɛn hu bi Agya Manu, ɛyɛ wama yɛ yɛn hu adwuma no n'ani ɛdo, ma yɛn bra abrabɔ, Agya Manu waware. Oh, me wɔ yere wɔ ma. Oh, wa, oh. Me ne me ba ne ti, me ne ɔba ne ti si, sisi ya. Wo hyia wo yere wɛn? Wo se? Wo hyia wo yere no wɛn?

Wate nea mekyerɛ no? Ahaa. Obi wɔ hɔ na ɔde asi hɔ sɛ naawɔtwe ni yɛbɛkɔ akɔdi wɔ set no so. But me me, yɛba a, two days, three days, ɛsɛ sɛ mefiri hɔ. Nti ayere so ara, four days na mewɔ fie. Ahaa. Nti tem bia me yere ne me mma de wɔn di m'anim. Nti agya me no, wohia sika deɛ. Sɛ metwa no mu, wohia sika. Oh! Obi wɔ hɔ a, wobɛfrɛ no no, ɔbɛgye sei. Mɛgye wo sei. Agya ne yɛbɛfrɛ wo. Agya yɛbɛfrɛ wo. Mɛhwɛ no, me ara mɛkra hɔ, mɛtwe pon mu afrɛ nnipa no, mɛte a, Oo, Agya, yɛawie. Wahu? Enti me deɛ, me mayɛ me ho akyekyedeɛ, ɛna sɛbe, eh, mebrɛ me ho ase ma onipa biara, sinitwafoɔ no deɛ, obiara bɛdi ma ho adanseɛ sɛ, Agya, mɛno deɛ, wɔfrɛ no sɛ, yɛfrɛ obi wɔ hɔ a, ɔha dwen, but me, me sikasɛm no, kakra no a megye wo no, Woamfa ma me deɛ a, ɛne menu mmienu. Ɛnyɛ papa ma menu mmienu. Yɛbɛboro yɛn ho, yɛbɛboro yɛn ho. Eti medi kan gye bi. Yɛbɛwie kakra no a, na mawura mu ne madeɛ. Sɛ mehwɛ no a, ɛnyɛ adeɛ a de bɛma me na mapɔɔ so. Menkɔ so ntwa ntoa so. Eti me sikasɛm deɛ, sɛ me menni sika a ɛboro so. Nanso nea Nyame de ama me a mede twitwa me ho no, me nsa ka. Ama da biara menya bi nso abɔ m'ano so twɛdeɛ. Ok na agya manu nti wo bɛ pere sɛ da koro wo ba bɛ yɛ sini. Ɔwɔ me second born na ɔdi eh m'anamon akyi nanso ɔkɔ nya adwuma wɔ company adwuma bi mu nti adwuma no na ɛma no kwan ɛna ɔntumi nkɔ na ɔno deɛ na me so me training paa eh. Nti sɛsɛ ano wo daakye in the next three four years no yɛpɛ egya mmienu dɛn na ɔ yɛ yɛ expect wɔ wɔ hɔ yɛ yɛ bɛ. ɔbɛ da so gyina mi nan so. saa ɛgya deɛ. nko low battery. mi ntɔ osin da ɛna mi ntɔ osin nso so da afei kura na mi bɛ yɛ obi kura promote mi sɛ mi bɛ yɛ gangsters akyerɛ sɛ saa etuo tuo ne ade ade no na mi so wo dress mi sɛ mi nkɔ yɛ ɛyi a bɛ yɛ paa mi mi yɛ baabi bia de mi bɛ to bia mi nim sɛ wei deɛ mi nya na mi Nnansa yi mekɔtwaa sini bi kɔyɛ abafan a meame wie no mahu sɛ ampa mayɛ abafan paa na nyame mma saa nnipa no a ɛte fam no ɔmo nsɔre ɔmo brɛ o ɔmo brɛ papapapapapa awie a mewie a yɛntumi wie akɔ bɛsɛ ha ne lɔre kwan no mu mm. na ma meda a wobɛka sɛ yɛde maa borɛ me mapɔ so ne mapɔ so abafan kakra na mekɔyɛɛ no kakra yɛbɛdi mesrɛ nyame sɛ saa nnipa no a aka fam no nyame mpagya wɔn na wɔnnyina wɔn nan so. Me, mennyɛɛ saa abakwan no bi da. Nakɔɛ sɛ, yɛde ama wo, wontumi nka se wonyɛ. Ɛne, yɛfrɛ wo so so a, yɛnkyerɛ wo wura a wobɛplay, wo deɛ ɔpɛ so wobɛyɛ sei. Sɛ wontumi o, wontumi o, yɛanya de abɔ wo. Wobɛyɛ? Nti ɛno deɛ, me, ɛnyɛ nea wɔde bɛma me na mɛka kyerɛ wo sɛ mentumi nyɛ. Deɛ mɛtumi, m'ahoɔden bɛdu mu ayɛ no, mɛyɛ adu saa. Agya Menu. Hello. Woyɛ agya, woyɛ kunu, wosan twa sini. Wọ́n sọ yẹ dẹ́n? Woyɛ agya. Agya. Yes, agya, a mm. father. Yeah. Woyɛ ekunu, husband. Mm-hmm. Wosan so woyɛ sini. Mm-hmm. Ne nyinaa yɛ ka bɔ mu a, challenges bɛn na wo face? Ɛɛ adwuma wɔ yɛ sɛ mi wodwin obi ho a, ɛna obi dwin ho. Wate ne mɛgyerɛ hɔ. Mi mi nwin obi ho. Ɛna fa wura a yɛde ama wɔn no sɛ m'ani biri wuro wei. Ɛna mi do sɛ ti soso a. na onipa no a ɔrebɛtwa no a anaasɛ mene no bɛpira wuro no, menyɛ yi menim. Me me kora me direct no sɛ woyɛ ne sɛn a ɛbɛboa wo. Saa na me nso me life teɛ. Wo me me life nyinaa wohwɛ atorɔ bɛto sɛdeɛ ne performance ne adeade teɛ a, saa na me me di nanamɔn nyinaa te sɛ atorɔ bɛto. Nti agya menu woantwa sini anka wobɛyɛ den? Ɔse. Sɛ woantwa sini a nka dɛn na wobɛyɛ?

agya kuw sindika no mu ara na ɔde atɔ ne instrument a kyerɛ sɛ ɔno nso ɔwɔ ne ban anaasɛ wanya ne ne biribi kakra ɛɛ louis yɛtie louis n'ahyɛseɛ ne adadeɛ mene kɔtoo ne sinitwa no mu ɛwɔ kumase na louis ɔnyɛ obiara nanso ɛnnɛ louis waduru baabi saa na me nua akyerɛ mmuruwa ɔno nso nyame adom ɔno nso waduru baabi Adwuma no sɛ ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ no yie na wobɛnya obi a ɔbɛsɔ w'asene na wapusi wo sɛ me me mewɔ producer sɛ mewɔ ɛɛ sɛ wode wo na wo sponsor me agya adwuma bi aba ma charge sɛ ɛdi ama wo ɛti kɔkɔyɛ wo na bɛma ne gye me wɔn na mekyerɛ saa na wɔn ahyɛsɛ no mu nyaayɛ yɛn yɛn yɛn bi saa Yenya saa management no sɛ me manage wo, megye adwuma ma wo. Ɔno manager no tumi wura mu na wakɔpɛ adwuma na ɔde abrɛ wo. Ebi wɔ koraa advert na wakɔpɛ na ɔde abrɛ wo. Yɛn yɛnya bi saa. Enti na yɛn yɛ sikasɛm no akɔyɛ sope sope sope sope. Ɔho ne mekyerɛ. Yɛnya nnipa bi sɛ egyinaeɛ sɛ yɛnya sɛdeɛ me me wɔ faase yi me ha adwuma yi. O agya me sɔ wasene me pushi wo me yi wo sei. Sɛbi ɔno nso bɛma kɔ m'anim. But yɛn ara na obi frɛ yɛn a wobɔ boɔ no koraa a na ɔno nea ɔpɛ no na ɔde ma wo. Esiane sɛ meyɛ family man, mekita nkwadaa a wɔkɔ sukuu anaasɛ me me mehwɛ mma no, menkɔ koraa ɛsɛ mekɔ. Ɛna sɛ mewɔ adwuma bi taakye a, mehwɛ ne sika no a de bɛma me menkɔ a, mɛkɔ akɔtena m'adwuma mu. But menyɛ adwuma bi a, ɛno nti na ama sɛbe yɛn nso no, yɛasɛm ayɛ mmɔbɔ. Nti sɛ obi tie me ni na ɛka n'akoma sɛ mɛpia agya anaa mɛsɔ agya sena anaasɛ mɛspɔnsa no de a, menni problem. Wo ba a, mempam wo. Wo na wobɛgye adwuma no, wobɛkɔ akɔpɛ adwuma de aba. Wo nso wopɛ certain de wɔ mu a, wo nso no wokɔpa ba a, wo nsa bɛka. Na agya menu ɔsɛ ohia directors, ohia managers na wɔapia no na ɔno nso watu mu akɔ n'anim. Wei deɛ mɛsrɛ sɛ obi wɔ kaa dada bi wɔ baabi na ɔmfa nyɛ de a,

Wɔ sini ɛyɛ eh, just one question. Sini twam no going on set debi ɛwɔ set ehu mbesiafo up and down egya mi no ndɛ kanokɔ wɔ details tv ade afa wiri n'ekyir da. Wosi ma fa mi n'ekyir da. Sɛbi wabɔ edwaman wɔ n'ekyir da. Oho maame nukuri ni ɛɛ sɛbi ɔbaa mɛmi wari no ɔnyɛ ɔbaa fo. Ɛse eh, agya kuro na ɛkae, me mpɛ nkwanfo nti me mpɛ ɔbaafo. Ma me me ne me yere na ti dan mu. Sɛ me ma mu me yere na me kɔfa me yere akyi sɛ me kɔfo ɔbaa. Sika na me yi chop money de ama me yere no, ha me yi. Sɛ me yɛ kɔ a, yɛ wɔ mmaa ni bi wɔ ha. Obi wɔ ha a, obi koraa a wani ɛɛ production no mu a, wahu wo no sɛ woyɛ star no, ɔpɛ sɛ ɔde ne ho hyehyɛ wo. But wo so wonni mu deɛ ɛwɔ ne ho, wode wo ho kɔka ne kɔ a, ɛbɛ w'adwuma tumi sɛe, ɛma w'adwuma no te kɔ fam. Wonhu nea nti a ɛbaa saa. Woayɛ w'adwene sɛ ɔyɛ star nti no, mmaa no bɛtu adi w'akyi. Wo so wode wo ho bɛma mmaa no, ɛsɛe adwuma, ɛbreki adwuma, ɛsɛe biribiara. Agya Manu. Hello, me nua ba. Yɛma wo Nana Ama Magran Kumase celebrities no freshers no. Nana Ama Magran, Emilia Brobe, ɛna Vivian Joe. Wan na yɛkasa fi n'ano a wonya wobɛfe? Ɛsiane sɛ ɔno so ɔte adwuma no ase no, sɛ yɛde ne ma me sɛ me yere no no, Mene ne ne dawuro. Mekɔ adwuma ba. Ɔdɔ, ma me peg. Wobɛtwa me so. Manka peg. Mese wan na yɛma wo sɛ fe n'ano a wobɛfe. Ɔnokorɛ mu no, yɛse pra w'akoma mu na fe n'ano a wobɛfe. Mmaa mmiɛnsa wɔ Emilia, Vivian Jill, ne Nana Ama Margran. Oh, ɔmo mu biara sɛ me ne ɔmo biara dawuro. Ɛdeɛ me no, mese ma me baako pɛ. sɛ wɔn ɔkè menya bi bia wɔn ɔbrɛ na ho aso mɛfe menya bi bia no a mɛfe ɛgya mɛ no se vivian gye baabi a ɔwɔ biara ɛgya mɛ no se woyɛ ho ano a ɔbɛfio no papaapa na ɛgya mɛ nu mesrɛ wo a hwɛ kamera no mu na ma yɛn afotuo nyɛ afei na yɛsi so ɛne nwoma a wɔwɔ sini no mu dada no ka kyerɛɛ hom ma wɔn afotu bɛyɛ sema baako bi ma me. Ɛɛ, ahwɛfoɔ, atiefoɔ ne me fansfoɔ nyinaa, meda mo nyinaa ase sɛ mo somfo Agya Manu yɛama me akwanya wɔ yi na sɛ menka biribi nkyerɛ mo a modi akyi no. Ɛyɛ nokorɛ, medii mpaninfoɔ no bi akyi na ɛnnɛ abɛyɛ sɛn? Na adwuma wei no wonni abɔsrɛ wɔ mu a, wontumi nkɔ w'anim. Na wayɛ w'adwene sɛ ɔpɛ so woyɛ adwuma wei no yɛfrɛ wo star, wogye fans. Me mekyerɛ kaa mu firi nkran kɔ tamale koraa a, sɛbe sɛ driver no hu me anaasɛ mate no a wɔdi mate no hu me a, kaprɛ koraa mentua. Ɛyɛ adwuma no bi a ɛho mfasoɔ no ɛnam obi so na ɛma a me so masa bi. Enti wokɔ adwuma no mu na sɛ director ka w'anim na mafa me baage kɔ deɛ a, wontumi nyɛ sɛ gyama anu, wontumi nyɛ sɛ akorɔbɛto. Me, me director na ɔdirect me. Yɛfrɛ no ti. Me ba ɛne ne yɛ pɛ. Ɔtumi de script pae m'apampam. Esiane sɛ m'ahobrɛaseɛ nti, matwa no puse, Director Mate. Ɛnam ɔno so na nnɛ, ne din mma o, ne me din na yɛbɔ no seesei a ɔnam hɔ so so a yɛnhu no. Enti to wo bo ase sɛ w'awerɛ asi ne twam, wobɛto wo bo ase, wobɛbrɛ wo ho ase, na woatie wo mpanimfoɔ. na ɔsom papa no mfaso a ɔwɔ mu ne sɛ sɛ star bi ba step no so na wɔhia nsuo a apart from sɛ bote a yɛde ama no ɛhɔ deɛ yɛbɛsɛbo no biribiara fine but baabi wɔ hɔ a yɛbɛkɔduru no na bote ne hɔ ɛyɛ village bi a kɔ bisa kɔ ne nan ase agya mepɛ sɛ wɔ nneɛma bi ayɛ fi a mesi ma wo agya wohia nsuo meyɛ ma wo meyɛ biribi a mahu sɛ wo adwen papa wɔ tirinti nea ɛwɔ me tirim no mɛyi de akyerɛ wo mɛbie so de akyerɛ wo Wodi saa anammɔn wei nyinaa akyi a, me, metu anammɔn akɔ baabi a, ɛfata sɛ mede wo di w'akyi sɛ, Ah, akwadaa wei, bere biara a mituu kwan, ɔno na ɛkɔsoo me, ɔno na ɛkɔsoo me mu, ɔno na ɛkɔyɛɛ sei. Mede wo bɛkɔ. Sɛ meyɛ antua wo ka mpo a, wonyɛ two cents, three cents na wutwa a, ebia ɛnam me mma kontuo no a mede wo kɔeɛ no, na ama wo nso akɔyɛ star anaasɛ ama wo nsoromma akɔ akɔpue. Enti adwuma wei no, mɛsrɛ mo sɛ, ɛyɛ abotire. ntoboaseɛ, na ntoboaseɛ so ɛwie nkonim. Sɛdeɛ me menya aboterɛ, ebi wɔ hɔ koraa mekɔyɛ adwuma no koraa yɛmma me penny mfa ho ɛne sika a menya, ɛnnɛ rekyaagye agye sika, ɛnyɛ sika bi a ɛboro so, nanso no ɛma da biara wohu me a yɛfrɛ me agya, wohu me a sɛdeɛ menkɔsrɛ ɛna madi, mɛsrɛ mpo a gye ebi a meyere ɛna mɛka kyerɛ sɛ maame ɛnɛ deɛ wo kunu ne ho nyɛ apa nso ɔno nso nim sɛ deɛ meyɛ ma no no ɔno nso ɛyɛ ma me. Enti atufo a mede bɛma mo ne sɛ, Ahwɛyie, ɛtoboaseɛ, na woayɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ star adeɛ a, nkɔtɔn wo ho, mfa wo ho nkɔto church. Woyɛ barima a, nkɔpɛ mmaa wɔ set so, ɛna woyɛ ɔbaa nso so a, mfa wo ho nkɔmmɔ mma nkurɔfoɔ. Ɛyɛ animguaseɛ baako pɛ sɛ wobɛkɔ akɔgye wo din wɔ set no so, ɛna hwan na ɛkɔyie sɛ yɛsi asomasi? Wo din na wokɔseɛ no. Nti wokɔ saa ti adwuma a mokɔ akɔyɛ no, ɛno na ma wo werɛ. Fa mpaebɔ buro no a yɛde bɛma wo. Bɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ ɛnam saa adwuma yi a yɛde ama no yi bɛtumi ayɛ. Wodi saa ne mmara yi so a, Nyame bɛbue kwan de ama wo. Wodi saa mmara wei so. Ɛno ne sɛ, wobɛbu adeɛ, wobɛbu nipa. Esiane sɛ mpanyimfoɔ sɛ nam dua so na ahoma ho soro nti wobɛbrɛ wo ho ase. No matter who a nipa no teɛ no, brɛ wo ho ase na fa ma no. Agya Manu, masua nneɛma bebree afiri ne hɔ ɛndɛ. Dasanda so, yɛbɛhyia mu na yɛtena ase wɔ Kwabenya um, drive-ins pub, both local and continental dishes. na me a mede dwumadi mede brɛ wo no, mede no ananse staraba baako pɛ. Dɛ m'enyim no, etse me dɛn bi wɔ beebi a ɔyɛ made in China. Dɛmara so na efrɛ me Jojo Godmother, mɛgye do. Frɛ me Mendoza, na kyɛ ɔkɔ one side, na momma wo high fife. Dasenda Yeveshiya. Mɛserɛ wo ara de aseda baako pɛ de ama ɔfa akorɔbɛto. Baabi biara a mɛduru biara, mekaa papa no a,

na yɛada wo ase wɔ wo mboa a ede boa Agya May no. Mpanyimfo se ɛkɔ no wɔrewɔrewɔre ara mpo a, owia aboa ano. Yɛde dwumadi no yɛde aba awiei, na meda Agya May no ase dɛ moto nsa frɛ no no etumi ɛbɛe. Dɛm ara so na meda Drive-In Pub fo, meda hɔn ase. Nnyɛ hɔn a, nka yenntum yɛntsena ha dei na yɛnnyɛ dɛm dwumadi yi. Dɛm ara so na Details TV, all the crew, camera men, Jeffrey, Hammond, Godfred, hɔn na wɔmaa dwumadzi no ɔyɛɛ dwumadzi no, me hɔn nyina meda hɔn ase, dasanda so bio yebehyia, meda ase.